Halo, Fino lenkai biaruahnak in kan rak in don hna. Uh, nihin cu Laimi nih nunphung caholh lei ah siseh, kan Lailaam, kan Laihla lei ah kan rak i bochan tukmi tleicia kan pa Pu Stephen Nikio te nah lenkai biaruah ṭinak kan rak ngei hna lai. An inn cu Kazon hi a si.

Hi inn le lo hi na pa Vangkupa inn le lo cu si. Hika hi ka fapa hniang ceu ceu. Hika hi kan zapi te kan hnan thlak a si. Hihi ka fapa upabik thongthong Norway i a kan kal takmi a si. Hihi na pa le keimah Hmanthlak. Cun hika ca a tarmi hi mah inn hi na pa nih thongthong philh lonak ah ti amah a thih hnu in laksawng an pekmi tete le a rianṭuannak i tangka a hmuhmi hihi innte hi thongthong in ti a kan cawkpiak i ti te hi na pa nih ca tar. Hihi na pa a catialnak khan si. Nain a cabawi le a ṭhutdan kha ka dam lo ruangah kun pioṭa te hna kha inn cungah an chiah dih i keimah tu hi ka it ka dam lo ruangah inn cungah sibawi te nih kai hlah law an ka ti tikah khan mah ka hin keimah nih na pa khan hi ka hngak i hihi a ca amah a ṭialmi tete le a thilri a fimmi tete si. Hika zong hi amah a cawkmi zong um, amah a ṭialmi tete zong um. Uh, anih cu ca hi a dawt tuk, a duh tuk i beisi zong ah thingthang te hna muko te hna zong hi a hram thok e tu tiang hi a chiah ko cutluk in ca he a dot na pa hi a tling te a chiah dih hna cun hi hi ram chung ram leng in an dot nak long te roca eh roca si ram ram leng zong in an pek mi um ram chung zong an pek mi um cun hika hi thong hi le thongkhat le a thonghnih le kum hleihnih kum ah roca a hmuh va a myo ta sa pe su hmuh nak hmanthlak si hi te hi oh khi khi paren zong pahnih paren zong hi ka seki te hna zong tling di muko vei te hna theng cheng te hna tling di bongbong te hna zong thong hi le kum kul le kum khat July ni kul le ni ruk ni ah khan na pa nih a kan liamtak i atu hi kan mah nufate lawng hika hi kan um US ah ceuceu le vangku te chungkhar biak te chungkhar ka tu le hi biabiak te hi nu pahnih pa pakhat an si a fale hi vangku te hi pa pahnih an si ka tu le hi pa pathum nu pahnih an si atu kanmah chungkhar cu cabial zaw kan si na pa hi a chuahnak khua hranhring a si i a nu a pa pu Bil Hmung a nu Pi Sang Cung nih fanu a fapa panga fanu pahnih an ra hrin hna i na pa hi upa bik si i thongkhat le zakua le sawmsarih le kumkhat kum ah hin tamah rian a ra ṭuan i keimah hi sawmsarih le thongkhat le zakua le sawmsarih le kum nga kum ah keimah he kei ka nu ka pa Siaci Khen Lwe ka nu Pi Hlei Nem Lungrang khua poi kan ra tuah i Hakha ah kan um. Pathian dawtnak thawngin rosung fanu pathum le fapa pahnih rosung Bawipa nih thluachuah kan pek. I a rianṭuannak hi tamah cu ṭuan, tamah a ṭuan i tamah ṭuan bu te hin aa Amah zong hi lam le hla lei hi a ruat. Uh, a duhmi, a duh ngaimi a si tikah hin a tlan bal lio hrimhrim i Lansin Lunge hi a ra lam zungzal cang. Hla zong hi a ra duh tuk i a kum cu ka cing chiah kho ti lo. Sawmriat fa pahnih kan ngeih hnu sawmriat kum thum, kum thum kum li hrawng si. Mah ah khan Steven pa le Siamah Hrang Zing Biak Nawl nih khan HBA nih thlazuamnak solfa ahohmanh sak bal lomi a um bal lomi a solfa zong nanmah te nan tuah lai an ra ti hna i sangpu sangmawng kha pakhatnak na pa he pahnihnak a ra hmuh a duh ngai te thla zong he remh zungzal Hakha hin mah tluk in a ra duh tukmi si thla le lam lei hi Cun thongkhat le zakua le sawmruk le kum sarih kum ah hin tangriat a rak kai i high school ah khan aa siamah zing men le khan piṭhawng suh nan kal lai an ra ti major keplo le a nupi captain thatphul le nupi mah nih khan kalpi ding in an ra tuah hna i lam kha an ra chimh hna i surkhua sanglam kha an ra lam Conglai zonh te hna kha mithi lam kha an ra lam i na pa nih khan a siamah zei kan ti hnga keimah nih ka chimh hna lai a ra ti hna i Zokhua thorlam timi le Senthang sarlam kha ra fonh i sarlam hi atu tiang hi a dawhnak in cu phunphun in ra tuah cang ko an ra an ra thawk ka na pa a si Cun Conglai Zawn zong hi mah lio ah khan na pa nih khan ah mah tihin a ṭha lai tiah a rat i a ra tuah i sarlam he Conglai Zawn he thongkhat le zakua sawmruk le kum sarih kum ah cun piṭhawng suh nih an ra kal. Cun na pa hi cu lawng si loin piṭhawng suhne hi a kal lengmang i voi hlei khat, voi hlei hnih tiang hi a kalpi hna sian. rokhatlak hoi hna zong kha ar kalpi hna ar tuah i amah nih ar kalpi hna i pakhatnak zong an ra ngah Hakha nih e, Singapore zong ah lamchim ah an au i thong khat thong hnih le kum nga kum mah khan Singapore ah lam a rat chimh hna na pa nih Cun Lawngtlai lei zongah khan lam a rat chimh hna, a kum ka chinchiah kho ti lo. Mah hnu cun American zongah hin nunphung le caholh tete kha na kan cawnpiak lai an ti. American zongah a rak kal. Ca bia tete zong kha a chimmi zong kha an thlah ko, nan hmuh ko lai. Na pa hi a ra ṭuanmi hi ca si zongah, holh si zongah a duh phun te hi ra si a ra kal lengmang te ko bawipa lam hruainak thawng in zeizong vialte bawipa nih lam a hruai ka ti lai cun lam lei zong in Philippines zong ah profesa lamchim ah khan a ra kal i kum khat a ra um mah a um hnu ah khan ca te hna zong kha a ra ṭial pah i nunphung si zong ah dictionary si zong ah Philippine um pah in mah kha Dr. Su Maung kha zei kan ti hnga? Korea le kuli tu na kan tuanter ko lai, kan kalter ko tiah an rat nawl i a ra nawl um, Cung Thong a naupa Dr. Su Maung nau Cung Thong Dr. Cung Thong he khan an ra kalter hna i Korea hin ra um Korea hin rian a ra tuan i a kutdong kha seh nih a rial ruangah khan kum li ah khan ar kiar a kutdong keh lei te kha seh nih a rial i mah khan a kutdong eh ka chim hlan ah Philippine a um lio te ah khan a lam man tein profis ah tuan lio te a lah khah tein soitasok in te kha a kan cawk piak mah hnu cun kutdong kuria a phanh hnu in a kutdong man le a lah khah tein a tu hakhat Pidawtais buchuklam atu kan inn kha a kan cawkpiak ṭhan i thonghnih le thongkhat le zakua le sawmkua le kum riat kum ah hin Laitlang a ra kiar. Mah hnu ceu khan CACC te hna CACC a bawmh hna. tangka tlaihpiak hna cun holh le ca zongin bawmh pah hna CCC zu ah laica kha chip pah hna kum thum mah hnu cun Pathian nih a dawt i kan inn tangte ah khan saji saku lo ngan ti tein ca kha a ṭial i computer le cahlehnak le vei kha keimah nih khan ca ka hlehpiak hna anih nih ca computer an kawl hmaica le mirangca ṭial kawlca ṭialtu kha cawmin u hi kan hlan i mah nih cun a kan ṭial piak i mah ti cu sign hi kan ra phunh i mah kha sign kan phunhmi te zong cu mei hi um lo i kan har tuk i siangngakchia le CCC siangngakchia le Bible a si lo a sawng ummi siangngakchia camipuai phit awk meikun ca hi a herh bikmi si ko zanṭim ah hleh si tawn i mah tete cu kan ra ṭuan lengmang i siangngakchia nih khan a Pu Steven i kio hi bawmh hangmi set tal in an kan bawmh hau ve tiin mi nih khan siangngakchia pawl nih an rat i America nih atu biakte ambassador an biak inn hna nih khan an rak kan bawmh. Mah kha na pa cawhtawk lian kha an rak kuat i na pa nih ah ka cah ṭung hna lo zei ah ka phone zong an ka chawn lo zeihmanh ka thei lo va kalpi ko na palh si ko lai ee ti tawklian kha ti tawklian nih ee tiah a ti ṭhan i a kiarpi hnu ah khan vun thlat tikah nangmah si ko nangmah an i bawmhmi si ko mi setsawknak ah tiah an i ti ee tiah an rak ti Bawipa dawtnak thawng in miset te cu kan cawk i khi hnu ka kan rian te zong kha tlamtling tein na pa hi rian a ṭuan. Mah hnu cun thong hnih le kum hnih kum thum ah khan hika hin Rangkun ah Vangku fa ngeih tikah Rangkun ah kan ra i Rangkun kan um kan um cang. Na pa cauk a chuahmi hi

Holh khengne tete a chuahmi Laiholh cu khawh in hranhring tuanbia cu khawh in kan chim oihra kan tlawn hranhring Lairam hmanthlak le an sullam timi cun hika kan fapa thawngthawng a nunnak ka nunnak ka zuah hram u timi cauk te hi a tuanbia hi a ṭialmi a chuah fawn. Uh, hihi a cauk hi a chuah rih lomi hna a si i tuanthuam aw thuk asiloah aw thlak

Cun aw uk hnih si hika hin uk hnihnak cun a donghnak bik ah hin Lai holh iang dawh bik hna tiin Lai hla Lai hla iang dawh bik hna ti fung thongkhat le zathum mei thla a mei ninga zunthla thong hnih le kum kul le kum khat ah a ṭial dih. Mah thih lai te ah aw na pa a ca le a hla zong si ah an suah lomi cathluan te hna zong tampi a um rih ko lai. Hi zong kha CACC lei in kan kuat mi hna zong cu a um. Khi te hna zong kha aa suah te lai. Cun Pu Sui Mawng sin zong ah kan chiahmi um a chiahmi um i khi zong kha an suah rih lomi um i a ca tete a dangdang zong na pa ca hi suah rih lomi um i Bawipa dawtnak thawng in tlamtling tein suah khawhnak cu kan rak i zuam rih ko lai. Na pa hi Bawipa nih a dawt. Kaa lawm tuk. A caṭialmi tete hi aa zuam ve i amah zong hi nunphung a ṭialmi hi Kawlca he Laica he khan a ra ṭial tikah khan aw zeikhom si ah sape behman zungah khan a chiah, mahka khan a chiah tikah khan zung pawl nih khan zince hmuh bei lei hin an ca kha an vun zoh tikah khan na pa kha a cheh le a lakmi tete hi a tam tling dih a ṭha tiin na pate kha nunphung cauk kawlca a lehmi te kha an ra duh ve an ra thim ve thong thong hnih le kum hleihnih kum ah a miota sape su te kha an pek ka lawm eh na pa nih aa tinhmi tete hi cu mu ka fang kan lainun lainun phung va si zong Chin dictionary si zong ah kan ca le kan holh tete hi kan fa kan nau hna nih kanmah kan um lo hnu zong ah pehtlaih tein ṭial kho hna seh zul kho hna seh hmailei ka tu ka fa le chan tiang zong hi hi kan lai bia le kan lai hla kan lai ca hi hmun seh ti a duh i hihi ka suahmi si e ti a ka ruah tawn na pa a bia mu Na pa nih a duhmi cu hi kan fa kan nau hna hmailei an nun an damnak ah an do zulh khawhnak hnga caah a timi si biapi bik cu. Na pa hi a tlan bal lio hrimhrim in hla le lam te hi a ra duh tukmi si i tangriat a kai kum thongkhat le zakua sawmruk le kum sarih kum ah hin aa lailam Mah kha an rak kal i an rak laam i zei kan ti hnga pi ṭhawng suh nih a kal ding tiangtiang i sarlam le lailam conglai zawnh timi kha an ra lam an ra cawn tikah na pa nih a lung si deuh lo i surkhua senthang sarlam le Zokhua thawrlam kha a ra fonh hna i mah thawk in sarlam hi a ra ser. Cun conglai zawnh zong hi mithi lam mah lio ah khan ra cawng i a mah zong hi a ṭhatnak in keimah nih ka tuah lai tiah amah tu nih hin a ra chimh hna i Pi Ṭhawng Suh nih cu thong hnih le a thong khat le zakua le sawmruk le kum sarih kum ah cun Pi Ṭhawng Suh nih an ra kal. Mah lio ah khan conglai zonh le sarlan te hi a ra ser cang. Na pa hi a duh phun si. Cu khaw in na pa hi hika rengkun kan rat hnu zong ah hin hiti tate hin Pathian nih hin lam hruai ka ti lai cu lam le kui lawng te hi si. Pi Ṭhawng Suh nih hi vawi hlei khat vawi hlei hnih a kalpi hna. Hakha le Thlantlang si pohpoh ah hin na pa hi a mih khin than ah cu tamah a si ko nain ah zei kan ti hnga ka kal kho lai lo ti zong ah khan na kal hau na kal lo ta na rian kan i phuah lai ti tiang tiang in rat ti i a ngeih chia bu ten pi thong su ne hi voi hlei hnih tiang cu ra zulh hna ar kalpi hna nain Pathian nih a dawt kan ti lai cu hika lei hawikom dawt Domi le khika le Dr. Sumawng thawngin Philippines ah hin lamchimh ah khan Philippines ah professor in an auh i khika lei ah khan professor te kha va ṭuan i ka ti bangin a ṭuan man te cu soitasok inn te zong cu a kan cawkpiak e kan ti kha i na pa hi a rak a pei ko lam hi a rak duh tuk ko Thonghnih le kum nga kum zong ah Singapore kan fa kan nau Laimi nih an rak auh i lam a ra chimh hna. Cun Lawngtlai zong ah a ra chimh hna. Khi ti te hin lam zong hi na pa hi hmun kip ka kip tete ah khan a ra chim hna i kanmah Senthang lam zong a thiam, Zotung lam zong thiam, hla zong, Zophei zong, Mara hla zong a thiam dih. a chimhnak cu tluk in na pa hi a ra duh ngaimi si. Na pa hi nupi fate ca zongah miphun ca zongah rian a ṭuanmi tete hi piṭhawng sun i a kal si zongah aa kadang kadang i aa miphun ca i a cawlcanghmi tete hi kanmah chungkhar caah hnahnawhnak zeihmanh um lo kaphnih ten a kan zoh khawh ko tlamtling te a kan zoh khawh ko ka lo eh ka fa na pa saduhthahnak te hi ca lei zong in siseh holh lei zong in siseh a fa a nau hna lam lei zong in nunphung lei zong in siseh Hihi kan kut kan ke he a kan lak khotu an um hnga maw? Kan fale hi upa he kan dih lai hmailei ah kan lai phung nun kan lai nunphung siseh kan ca le kan holh siseh kan fa kan nau hna nih hin aa thiam ve hna seh hngal ve hna seh tiin na pa hi upa sin zong ah aa tel ngakchia sin zong ah aa tel hawikawm tete in aa tuah dih hna i amah hi a tluangtlam tein kan miphun le kan ram caah hin kan fa kan nau hna hi ṭhangcho ve hna seh kan zul ve kho hna seh ti te hin aa teltu mi si lam lei vei lei tu cu ka thei deuh lo nain tam bik khi thlakhat voi khat hi pastor sangkhui thang hi a au ca a ṭialnak ah hi a au zungzal hi a solfa tan bo zong hi

Bawipa dawtnak thawngin vangkupa kongkau hiti tein ka fale nih na pa nan dawt na pa philhlonak ah tiin hiti tehin video tein hmun kip ka kip in ram kip he Konko ram he theih dih in chim ve seh ti nan rak ka timi zong hi Bawipa tha ka lawm. kei zong sawmsarih le kum khat ka tling cang upa ka si ve cang i ka chim cia le chim lo zong hi ka thei lo sihmanhsehlaw hi na pa kongka ah hiti te hi nan kan halmi le video nan zaihmi zong hi a kan zohtu a kan ngaitu hawikom dotu vialte aw bawipa nih nan kan ngaihnak le hihi pangkupa kongkau nan theih tikah a thar in kei zong ka ngaih a chia ko nain ka lunglawmh nih a tam deuh zeicahtiah cun amah a pum cu um ti lo hmanhsehlaw a rauthla tein a kan umpi a bia le a hla te hi nihin ni tiang a tan rih za hin Bawipa dawtnak thawng in Bawipa min ka thangṭhat tuk ka lawm.